Yn y wers yma, ni am symud ymlaen o scratch a ni am edrych ar HTML a CSS. A byddai'n rhoi cyflwyniad i chi'r ddwy iaith yma dros y gwersi nesaf. Nawr, ni am ddechrau gyda HTML. Mae HTML yn sefyll am Hypertext Markup Language, a ni am edrych arno fe ar y sgrin fan hyn. Ni am ddefnyddio rhaglen o'r enw Trinket. Um, allwch chi uh, gopio'r cod sydd ar y sgrin a fydde hefyd yn disgrifiad y fideo. Os ych chi'n clicio arno fe, byddwch chi'n agor yr un um, prosiect a sydd o fi fan hyn ar y sgrin. Felly y cod ar y chwith yw y cod HTML. Mae'n defnyddio tags trwy'r holl cod, a beth ych chi'n gweld ar yr ochr dde yw beth mae hyn yn creu, felly beth fydd yn ymddangos ar, ar dudalen y we. Nawr mae hwn yn eitha llai gweledol na Scratch, um, ond dyma beth mae nifer o dudalen y gwe wedi cael ei adeiladu arno. Fyddwch chi'n gweld y tags gwahanol, chi'n gweld er enghraifft y by o gwmpas y rhedeg a byddwch chi'n sylwi ar y dudalen gwe bod y rhedeg mewn bold, felly mae by yn sefyll am bold. A wedyn i gyda reidio fy meic a mae hwnna'n neud yn italic. Nawr, os ych chi'n gwneud camgymeriad yn ystod yr, yr ymarfer yma, allwch chi wastad mynd i'r um, ddewislen ar y top ar eich chwyth a gwasgu Reset. Felly ni am ychwanegu llinell arall i'r cod, allwch chi weld e yn cael ei ychwanegu fan hyn. Felly fi am roi uh, pryd mae'n mhen blwyddi, felly mae'n mis Ebrill. Felly fi wedi teipo yr y llinell ychwanegol, gan ddefnyddio tag pa, sef paragraff ar gychwyn a diwedd y llinell, a wedyn fi'n rhoi mis Ebrill mewn bold, felly fi'n rhoi'r tag by o'i flaen e. Nawr mae'n hynod o bwysig bod y tag yn cael ei gau Felly, newch chi weld gyda yr esiampl yma pan dwi'n rhoi llinell o dan fy mhenblwydd, so fi moyn i'r gair penblwydd fod yn, um, yn underlined, ydych chi'n gweld e fan hyn, mae yna linell wedi ymddangos o dan o fe, ond beth sy'n digwydd os dwi'n symud y tag gorffenedig yna i ddiwedd y llinell? Wel, mae'r holl linell yn, yn sydyn reit gyda um, llinell o dan o fe. Beth yw CSS? Dyma beth sy'n ychwanegu i'r ochr ddylunio i'r cod. Fyddwch chi'n gweld fan hyn ar y tab CSS um, bod y cefndir yn wyn a bod y lliw yn ddu. Nawr, beth sy'n ei gweld sy'n newid y lliw i goch? Fyddwch chi'n gweld yn syth bod yr text yn newid i liw coch. Beth am ni newid yr cefndir? Newn ni roi hwnna mewn llwyd. A sydyn reit, mae'n mynd yn eitha annealladwy. Felly beth am ni newid y testyn ôl i wyn? Felly chi'n defnyddio enwau y lliwiau er mwyn newid y lliw. Felly chi'n gweld bod html a CSS yn ei hanfod yn bethe eitha syml. Er mwyn sgwennu cwpl o frawddege, dyma sut i chi wneud e. Yn yr gwersi i ddod, ni'n mynd i edrych ar sut i greu carden pen-blwydd yn defnyddio html a CSS, felly ewn ni ati i wneud hwnna yn y wers nesa.